Ase amarieta nkorokwa Zipporah, epresident ya St. Rosas District County, Turkana. Ase bono iga, ekegusii keito gento naende tobwate okwonga ase egento okonyora twaru twatebire ng'a kerire Kisi County, abasubati boito naende keiranire bono iga. Yaani omosubati iga aitetu omo osacha boria akoira omosubati erumu, ogende ochikomo ochikomong'enta ororo, na komokorera ebinto bitabwenereti okorera komong'enta. Bono igo tokoboria iga, buna tore ororo, ebinto ebi nebinto biaruete korwa kare mpaka ase ebuku mbire ororo, nonya nomosubati oria otebetigwe buna reta abasubati abasacha bao, agasinywa koreta enamba y'abasacha. Eki negento kere korwa ase Ebibilia, nonya abasubati abwo bare etaoni iga iga, mbamanyire ng'a mbare ororo. Lakini mbamanyiri ng'a ebare ororo ase ensemo y'ogoitwa. Bono abasubati babeire ebagoitwa buna chinda. Emiaka gete yaraerire gochia magana ande egento eke ngiakorekanete, togataara, togatarega, togakuura, togagikeria egento eke kaire amagega. Naende bono okorora ng'a giachakire buya, nabo okoigwa omosubati oitirwe, bwakirwe emioro, ong'entirwe, abande moyo bare omonto ogaitire a- a- aakire emioro agotaara, naende kwanyora omosacha oria oria omoitete noo bare nere egekogera tabwati ase agochia, ba- ekorasimisa bono mpaka bamenye nomosacha oria. Gaki twarenge gosaba eserekari. eria emanyete ng'a noo tore abasubati mbare ororo bakweonia, egekwera okweonia tari bono iga gwachaka, naende nkomanyire ng'a nkore ororo. Gaki motorore naintwe buna mwanyabanto, naintwe motorore ng'a na mwanyabanto bagotara egekogera okweonia oko gwasomirie abana, abanto bande baiboire ebiasara, banyorire ebinto ebinene ebinene korwa ase okweonia oko, ninki mogotoboria? Abasacha aba tari banto bakorwa nde, aba nabasacha baria bakonya ribaga ba tokoonetie, naende nabo bagocha baonchoka bacha gotoita. Gaki twarenge koboria. Onde bwensi ore eterekari, esoe gati gaki etokonye. Twachandekire abasubati bane tokare goitwa buna chinda, means ntobwati haki yaito eria egotokonya ng'a ntonyare gokonyekana intwe korwa ase ebinto ebi. Na intwe rituko eri monto tore ki? Torue ase ebinto ebi ntobwenereti togoitwa. Abasacha onye tokare kobagosera gaki mbwate namagosa aria nakogosera, ong'ire ase nonye epolisi ng'ende nsibu namagosa kobua kong'enta. Egekwena nainche nimbwate abanto bantegemete kobua kong'enta omosubati buna oria oito tu, omosubati omoke Gotiga tabana ebing'werere. Gaki twarenge gosaba eserekari, onde bwensi onde aane ase aigwete, gaki batobwate ase naintwe totware ekeombe giaito gegotosupport, gegotorang'ana intwe ntore ororo, nonya ekero ebinto binde bikobagwa, naintwe twabagerigwa twe amanyu ng'a ntore ororo. Ayio naro amasabo aito gaki totige goitwa toitirwe buna chinda bobe. Twarenge goteba iga, Abasubati toitirwe, inki toratebe? Igo tware kobwaterana ase obwamo tokure naki ng'a, Woooi! Toitirwe bobe.

Ekero mokungu Onibasi abeire okoba ogoitwa Ukuru, ekero epatetwe eke ekorigigwa, eserekari etware chinguru esugume mono banyare kobwatwa naende banyare gosigwa, egere aba banyarire bagoitwa gose banyarire koba bakomusa banyore justice. Etogokumia ekero tokonyora tokogenda chikesire na chikotini kwanyora ng'a omonto oria oitete omonto bakakwete osiboirwe naende ochire ase abanto. Bono tonyare gokumia ng'a eserekari eye iga netaete gotokonya gose nere gotonyanyasa etaete toigwe. Ekero twateneire sana, egetanda erio kiabetwe oborio bw'abasubati, abasubati naintwe ntobwenerete koba moyo, ntori ase ense eye by mistake, ntobwenerete koba moyo ase eng'encho naintwe mwanyabanto. So twachire rituko ria rero gokemea buna activists na human rights defenders, togokemea egetanda ekio, naende abasacha gaki twabasobeire, inki bono mogotoboria ase eng'encho twensi mwanyabanto tore? Tiga rituko amakweri nare ense eye iga, tiga rituko ri omonto amakweri amo oye rituko ria rigo iga, tomanye ng'a agakwa, lakini tari ng'a agaitwa nomosacha. So rituko ria rero Churaki neoche na Besti Bye.